سڵاو قوتابیانی خۆشەویست لەم ڤیدیۆیە باس لە گۆڕینی مۆڵ بۆ بارستاکەم لە ڤیدیۆکەی پێشوو باسی گۆڕینی مۆڵ بۆ مۆڵم کرد کە مۆڵی مادەیەکی دابوو داوای مۆڵی مادەیەکی تری لێت دەکرد کە بە یەک هەنگاو حەل دەبوو هەنگاوەکەش چی بوو نەزانراو و زانراو لە جاری یەکەم ژمارەی مۆڵی پرسیارە نووسیت جاری دووەمیش ژمارەی مۆڵی هاوکێشەی هاوسەنگ بەڵام لە گۆڕینی مۆڵ بۆ بارستە بە دوو هەنگاو حەلەبێت هەنگاوی یەکەم وەکو هەنگاوی مۆڵ بۆ مۆڵەکەیە نەزانراو و زانراوەکە هەنگاوی دووەم بارستەکە دەبینیەوە یەعنی لەم جۆرە پرسیارە لە گۆڕینی مۆڵ بۆ بارستە هەموو کات ژمارەی مۆڵەکە درایە لە پرسیار بەڵام داوای بارستەت لێ دەکات کە ئەم جۆرە پرسیارە بە دوو هەنگاو شیکار دەکرێت ئێستا بابزین لە پرسیارەکە ئەڵێ چی

یەعنی گلوکۆز و ئۆکسجینەکە لە بەشی بەرهەمن پەیدا دەبن یەعنی لە بەشی بەرهەمە لە ڕێی کارلێکی چی دوانە ئۆکسیدی کاربۆن و ئاو یەعنی دوانە ئۆکسیدی کاربۆن لەگەڵ ئاو H2O کارلێکیان کردووە چی و چی بەرهەم هاتووە گلوکۆز لەگەڵ ئۆتو لەگەڵ ئۆکسجین

چیت هەیە و چیت نییە و پرسیارەکە لەبەر چاوت بێت ئایا بارستەی گلوکۆز بە گڕام چەندە یعنی داوای بارستەی کامە گلوکۆزە ئەو شێوگە داوای بارستەی سی شش ئچ دوازدە ئۆ شەشمان لێکە نیشانی پرسیار ئەی چی دراوەتە تو لە کارلێکی سێ مۆڵ ئاو ئەو سێ مۆڵە هی چیە هی ئاوە یعنی ژمارەی مۆڵمان چەندە سێ ژمارەی مۆڵی ئاو یعنی H2O چەند بوو سێ مۆڵە لە پرسیارەکە چیتریش هەیە کاتێک بارستەمۆڵی گلوکۆش 1970 بێت ینی بارستەمۆڵیشمان هەیە بارستەمۆڵی گلوکۆز چەندە 1970 گرام لەسەر مۆڵە ئێستا لەو پرسیارە ژمارەی مۆڵت هەیە بارستەت نیە یەعنی جۆری دووەمە بە دوو هەنگاو حەل دەکرێت هەنگاوی یەکەم نەزانراو و زانراوەکە لێرانوسی نەزانراو و زانراو مەقصدمان چی یعنی چی لە پرسیار درابوو یان چی لە پرسیار نەدرابوو ئیشمان لەگەڵ چی و چیە لەگەڵ گلوکۆزەکە لەگەڵ ئێشت و ئۆیەکە لە پرسیار هەر باسێ و دوی کردێ یەڵا نەزانراومان چی بوو ئێ گلوکۆزەکە بوو ئەی زانراو H2O باش لێرە چی بنووسین ژمارەی مۆڵی پرسیار ئەی لە جاری دووەم ژمارەی مۆڵی هاوکێشەی هاوسنگ ئاها ئێخۆ کارلێکەکەمان هاوسنگ نەکردووە ئەو کێشەکە پێویستە هاوسەنگی بکەین یەکێک لە مەرجە سەرەکیەکانی ئەم جۆرە ژمارکارێکی میانە ئەوەیە کە دەبێت هاوکێشەکەت هاوسەنگ بکەین لێرە چەند کاربوونت هەیە یەک ئەی لە لای بەرهەم شش پێویستە شەشێک بۆ ئەو پێشە زیاد بکەم باش لە بەرهەم چەند هایدرۆجینت هەیە دوازدە ئەی لە کارکردوو دوو دوو جاران چەندی بکەم دەکاتە دوازدە دوو جاران شەش ئست کاربۆنمان هاوسەنگ بوو هایدرۆجینمان هاوسەنگ بوو چی ماوە ئۆکسجین چەند ئۆکسجینت هەیە دوو جاران شەش دوازدە ئۆکسجین کۆ شەش ئۆکسجینیشمان لێرە هەیە ئەوە هەشدە ئۆکسجین یاعین لە لای کارکردو هەشدە ئۆکسجینمان هەیە ئەی لای بەرهەم لێرە شەشمان هەیە لێرەش دوومان هەیە چەند جاران دوو بکەم شەش دوو جاران شەش دەکات دوازدە شەشی شت لێرە هەیە ئەوە هەژدە ئۆکسجین هاوکێشەکەمان هاوسنگ بوو ئێستا بابێن حساباتەکەی خۆمان تەواو بکەین ژماری مۆڵی پرسیاری گلوکۆز چەند بوو نییە هی گلوکۆز نییە دەبێ خۆمان بیبینینەوە بە ئێکس دانین بە نەزانراو ئەی ژمارەی مۆڵی گلوکۆز لە هاوکێشە هاوسەنگەکە چەندە؟ هیچ نەنووسراوە یعنی یەکە ئاها ئەو گلوکۆز تاو بوو ئەی ئێش تو ئۆ ژمارەی مۆڵی ئێش تو ئۆ لە پرسیار چەند بوو سێ مۆڵ بوو ئۆتە سێ مۆڵ ژمارەی مۆڵی ئێش تو ئۆ لە هاوکێشە هاوسەنگەکە چەندە شەش مۆڵە یاڵە ئێستا چ بکەین دوولاو دوو نێوان ئەوەی لەگەڵ ئێکسە دێتە ژێرەی کرد چی لەگەڵ ئێکسە شەش ئەوەی تریش یەکجارانی سێ یعنی سێ دابەشی شش ئێکس یەکسانە بە چەند ئەو پوینت پێنج مۆڵ مۆڵی چی مۆڵی گلوکۆز دەبێت یەکەم جار مۆڵی گلوکۆز ببینینەوە ئنجا لە یاسای دووەم بەکاری بێنین خۆ لە پرسیارەکە پێت ناڵێ مۆلی مۆڵی گلوکۆز ببینەوە دەبێت توی ببینیەوە ئەو مۆڵی گلوکۆزەکەمان دیتەوە ئێستا چی بکەین بابین بارستەکەی ببینەوە یاسای بارستە چی بوو بارستە یەکسانە ژمارەی مۆڵ جارانی بارستە مۆڵ ژمارەی ئێمە دەمانوێت چی ببینەوە دەمانوێت بارستەی گلوکۆز ببینەوە ژمارەی مۆڵمان هەیە لە پرسیار نەمان بوو بەس خۆمان دیتمانەوە ئەو نرخەی کە لێرە بۆ دەرچوو لە جاری دووەم بینوسە 0.5 مۆڵ جارانی بارستەمەڵ گلوکۆچەم بوو 1970 بوو گڕام لەسەر مۆڵ مۆڵ و مۆڵ پێکەوە ڕۆن ئەو پۆینت پێنج جارانی سەد و هەشتا دەکاتە نەوەد گرام نەوەد گرامی چی گلوکۆز سی شەش ئۆ شەش پرسیارەکە چی بوو هاوکێشە نەدرابوو بخۆمە هاوکێشەکەمان دروست کرد و چی و چی هەبوو ژماری مۆڵی ئێش تو ئۆمان هەبوو بەڵام داوای بارستەی گلوکۆزێ کرد وتم ئەگەر لە پرسیار داوای بارستەی کرد مۆڵ درابوو ئەویانی جۆری دووەمە بە دوو هەنگاو حەلە بێت جاری یەکەم دەبێت مۆڵی مۆڵەکە ببینیەوە مۆڵی ئەو بارستەی کە لێت داواکە لە جاری دووەم لە هاوکێشەکە دایبنو شیکاری بکەیت پرسیارە تر لەو پرسیارە ئەڵێت بارستەی ئەو دوانە ئۆکسیدی کاربۆنەی بارستەی ئەو دوانە ئۆکسیدی کاربۆنەی کە پێویستە لەگەڵ سێمۆڵ ئاویەک بگرن بە گرام چەندە

لەگەڵ ئاو. باش ئەوا کێشەکەمان دروست کرد. ئەی هاوسەنگ لێرە شەش کاربۆن ئەوە شەش ئەوە شەش ئەوە هاوکێشەکەمان هاوسەنگ بوو. باش داوای چیەکە داوای بارستەی دوانە ئۆکسیدی کاربۆن دەکات بە گڕام. داوای چیەکات بارستەی دوانە ئۆکسیدی کاربۆن. بارستەی CO2 بارستەی CO2 من نییە ئەی چی ترمان هەیە سێ مۆڵ ئاو یعنی ژمارەی مۆڵی H2O یەکسانە بە چەند یەکسانە بە سێ مۆڵ چی شدرایتە تو بارستە مۆڵ هی کاربۆن چەندە دوازدەیە هی ئۆکسجینیش شازدەیە یعنی بارستەمۆڵی چیە وێ CO2 ئەوە CO2 بارستەمۆڵ چۆنە بینینەوە چەند ئۆکسجینت هەیە دوو جارانی شازدە چەند کاربۆنت هەیە یەک جارانی دوازدە چیان لەکەی کۆیانەکەیت دوو جاران شازدە کات سی و دوو یەک جاران دوو دەکات دوو یانی بارستەمۆڵی سی ئۆ توو هەمووی چەند دەرچوو؟ چل و چوار گڕام لەسەر مۆڵ. ئەگەر بە تاک تاک بارستەمۆڵەکەی دابوو بارستەمۆڵ بۆ شێوازە دەدۆزیەوە. یەڵە ئنجەی چ جاریەکەم یەڵە زانرا و نەزانراو سی ئۆ توو لەگەڵ ئێچ توو ئۆ. لێرە چی بنووسین ژمارەی مۆڵی پرسیار. ئەی جاری دووەم ژمارەی مۆڵی هاوکێشەی هاوسەنگ. ژمارەی مۆڵی پرسیار CO2 چەند بوو؟ نیمانە. CO2 لە هاوکێشە هاوسەنگەکە چەندە؟ شەشە ژمارەی مۆڵەکەی. H2O لە پرسیار چەندە؟ سێ مۆڵ ئاوە. H2O لە هاوکێشەی هاوسەنگ شەش. دوو لاو دوو نێوان ئەوەی لەگەڵ نەزانراوە ئەوەی لەگەڵ ئێکسە دێتە ژێرەی کرد شەشەکە دێتە ئێرە سێ جارانی شەش سێ جاران شەش ئەکاتە هەژدە هەژدە دا بە شەش دەمینێتەوە ئێکس یەکسانە بە سێ مۆڵی سیمان دیتەوە سێ مۆڵی CO2 ئەوە سێ مۆڵی CO2مان دیتەوە جاری دووەم ئەو جاری یەکەم بوو جاری دووەم یاساکەمان نووسین بارستە یەکسانە ژمارەی مۆڵ جارانی بارستەی مۆڵ ئەو ژماری مۆڵی کە دیتمانەوە چەند بوو سێ بوو سێ مۆڵی سی ئۆ توومان دیتەوە جارانی بارستەمۆڵەکەی بارستەمۆڵ بە تاک تاک درابوو بەس خۆمان دیتمانەوە چەند بوو چل و چوار گڕام لەسەر مۆڵ هەردوو مۆڵەکە پێکەوە ئەڕۆن چل و چوار جارانی سێ دەکاتە سەد و سی و دوو گڕامی سی ئۆ تو بۆ شێوەیە پارستەی دوایان ئۆکسیدی کاربوونەکەمان دیتەوە لەو پرسیارەی چی ڕایەنانی کارپێکەری ئەڵێ کە مەگنیسیۆم لە هەوادا بسووتێت لەگەڵ ئۆکسسیین یەک دەگرێت بۆ پێکهێنانی ئۆکسسیدی مەگنیسیۆم ئەو ئۆکسسیدی مەگنیسیۆم پێکاتوە لە ئەنجامی کارلێکی مەگنیسیۆم لەگەڵ ئۆکسجین. لە پرسیارەکە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ بارستەی ئۆکسیدی مەگنیسیۆم بە گرام چەندە؟ بارستەی چی ئەوێ؟ بارستەی ئۆکسیدی مەگنیسیۆم یعنی بارستەی MgO بارستەی MgO من نیە نیشانەی پرسیار ئەی چی دراوە دوو مۆڵی مەگنیسیۆم ئەو ژمارەی مۆڵە هیچیە هی مەگنیسیۆمە ژمارەی مۆڵی ئێم جی یەکسانە بە دوو مۆڵ وە چیشەیە بارستە مۆڵی ئێم جی ئۆشی بەجیادرایە هاوکێشەکەشت هاوسەنگە و لە پرسیارەکە هەیە چی بکەین ئێستا بە دوو ڕێگا حەلە بێت مادام ژماری مۆڵت هەبوو بارستت نەبوو ینی ئەوە جۆری دووەمە بە دوو خطوە هەلەبێت لێرە زانراو و نەزانراو نوسین ئێم جی ئۆ لەگەڵ چیمان هەیە لەگەڵ ئێم جی جاری یەکەم ژمارەی مۆڵی پرسیار ئێم جی ئۆ لە لە پرسیارەکە چەندە نیمانە بە ئێکس دانێین ئێم جی ئۆ لە هاوکێشەی هاوسەنگ چەند مۆڵی هەیە دوو مۆڵی هەیە ئەو ئێم جی ئۆ تاو ئێم جی لە پرسیارەکە چەند مۆڵ بوو دوو مۆڵ بوو ئێم جی لە هاوکێشەی هاوسەنگ چەند مۆڵە دوو مۆڵە دوو لە و دوو نێوانی بکە ئەوەی لەگەڵ ئێکسە دێتە ژێرەی کرد دوو جاران دووەکاتە چوار یعنی ئێکس یەکسانە بە دوو مۆڵی MG ئەو ئەوە مۆڵی ئۆکسیدی مەگنیسیۆمەکەمان دیتەوە کە مۆڵی ئۆکسیدی مەگنیسیۆمەکەمان دیتەوە دەین بارستەکە دەبینەوە یاسای بارستە چی بوو بارستە یەکسانە ژمارەی مۆڵ جارانی بارستە مۆڵی تو ژمارەی مۆڵەکە دیتەوە وەرە لێرە دایبنە ئەو دوو مۆڵ جارانی بارستە مۆڵی ئێمجی ئۆ چەند ئۆکسجینت هەیە یەک یەعنی یەک جارانی شازدە چەند مەگنیسیۆمت هەیە یەک یەعنی یەک جارانی بیست و چوار یەک جاران شازدە هەر شازدە یەک جاران بیست و چوار هەر بیست و چوار کۆیەکەیتەوە بارستەمۆڵێکت چەند دەردێ چل گڕام لەسەر مۆڵ ئەو بارستەمۆڵی ئێم جی ئۆ مۆڵ و مۆڵ پێکەوە ئەڕوە دوو جاران چل کاتە هەشتا گرام گرامی چی دیتەوە گرامی ئۆکسیدی مەگنیسیۆم دیت MG ئۆ ئەو لەو دوو پرسیارەی تریش با حەل بکەین بۆ ئەوەی باشتر تێبگەن لەو پرسیارە لە بارستەی گلوکۆزی پەیدا بوو لە کارلێکی ڕۆشنە پێکاتم بە گرام چەندە یعنی داوای بارستەی گلوکۆزەکات یەڵە درا و نەزانرا و بنووسە بارستەی سی شش ئێچ دوازدە ئۆ شەشمان نییە نیشانەی پرسیار کاتێک دەمۆڵ دوانە ئۆکسیدی کاربۆن بەکاردێنێت یعنی ئەو دەمۆڵە هیچیە هی دوانە ئۆکسیدی کاربۆنە ینی ژمارەی مۆڵی CO2 ژمارەی مۆڵەکەی چەندە دەمۆڵ و بارستەمۆڵی گلوکۆزیشی بە تەنیادایە دەبێ بە خۆمان بیبینینەوە شش جارانی ئۆکسجین چەندە لێرە شازدەیە یەک دوازدە جارانی یەک و هەروە شەش جارانی کاربۆن شازدەیە هەمووی کۆ بکەوە سەد و هەشتا گڕام لەسەر مۆڵ دەردەی ئەو بارستەمۆڵی گلوکۆزەکەی یاڵە ئێستا ژمارەی مۆڵمان هەیە بارستەمان نییە ئەوە یانی جۆری دووەمە زانراو نەزانراو سی شەش ئێش توێڵڤ ئۆ شەش لەگەڵ سی ئۆ دوو لێرە چی بنووسم ژمارەی مۆڵی پرسیار ژمارەی مۆڵی پرسیاری گلوکۆ چەندە نیمانە بە ئێکس دانی ژمارەی مۆڵی گلوکۆز لە هاوکێشەی هاوسەنگەکە چەندە یەکە ژمارەی مۆڵی CO2 لە پرسیار چەندە دە مۆڵە ژمارەی مۆڵی CO2 لە هاوکێشەی هاوسەنگەکە شەش مۆڵە لێرە چی بکەین دوولا و دوو نێوان ئەوەی لەگەڵ ئێکسا دێتە ژێرەی کرد دەیەکەش لە سەرامینێت یعنی دە دابەشی شەش دەکاتە 1.66 مۆڵ، مۆڵی چی مەندی تۆ؟ مۆڵی گلوکۆز. باش ئەو مۆڵ مەندی تۆ. جاری دووەم ئەو مۆڵە دەین لە یاسای بارستە بەکارێنی بارستە یەکسانە ژمارەی مۆڵ جارانی بارستە مۆڵ ژماری مۆڵەکە چەند بوو خۆمان دیتمانەوە 1666 مۆڵ جارانی بارسەمۆڵی گلوکۆزیش دیتمانەوە سەد و هەشتا گڕام لەسەر مۆڵە مۆڵ و مۆڵ پێکەوە ڕۆن یەک پوینت شەست و شەش جارانی سەد و هەشتا بە نزیکەی سێ سەد گڕامی گلوکۆز دەردێت هەموو کاتەکە لە پرسیار ژماری مۆڵ هەبوو بارستە نەزانراو بوو بۆ دوو تەریقەی حەلی بکە ئەو پرسیاریان پێداچوونەوەی پرسیاری شازدە پێداچوونەوەی بەندە دەڵێت لە کارلێکی دوانە گۆڕینەوەی نێوان نیتراتی زیو و برۆمیدی سۆدیۆم برۆمیدی زیو بەرهەم دێت ئاها ئەو ئەها هاوکێشەکە نەدرایە دەبێت هاوکێشەکە دروست بکەین دەڵێ لە کارلێکی نێوان نیتراتی زیو نیتراتی زیو شێوگەکەی چۆن نوسرێ AgNO three نیترەتی زی و برۆمیدی سۆدیۆم یعنی NaBr چی بەرهەم دێت برۆمیدی زی و یعنی Ag BR بەرهەم دێت بەستوو لە کارلێکی دوانە گۆڕینەوە خوێندوتە نزیک و نزیک دوور و دوور چی تریش بەرهەم دێت NaNO 3 باش تەبعەن هاوکێشەکەش هاوسەنگە پێویست بە هاوسەنگ کردن ناکات ئەڵێ ئەگەر 4.5 مۆڵ نیتراتی زیو کارلێک بکات یعنی ئەو 4.5 مۆڵە ژمارەی مۆڵی چییە ژمارەی مۆڵی نیتراتی زیو ژمارەی مۆڵی نیتراتی زیویان AgNO3 چەندە 4.5 مۆڵە ئایا بارستەی بڕۆمیدی سۆدیۆم چەندە یانی داوی بارستەی چیەکە بڕۆمیدی سۆدیۆم کامە بڕۆمیدی سۆدیۆمە NaBr نیشانەی پرسیار و بارستەمۆڵی NaBrش درایە لە پرسیار چەندە 1 گرام لەسەر مۆڵە یاڵە ژماری مۆڵمان هەیە بارستەمان نیە یانی ئەوە جۆری دووەمە بە دوو خطوە حەلەبێت NABR لەگەڵ AG NO3 لێرە چی بنووسین ژمارەی مۆڵی پرسیار لێرە ژمارەی مۆڵی هاوکێشەی هاوسنگ ژمارەی مۆڵی پرسیار NABR چەندە نییە بە ئێکس دانێی. ژمارەی مۆڵی ئێن ئەی بی ئاڕ لە هاوکێشەی هاوسەنگ چەندە؟ یەکەم. ژمارەی مۆڵی ئەی جی ئێن ئۆ سری لە پرسیار چەندە؟ چوار پۆینت پێنج مۆڵە. هەمان بوو. ئەی جی ئێن ئۆ سری لە هاوکێشە هاوسەنگەکە چەند مۆڵە؟ یەک مۆڵە. دوو لا و دوو نێوانی بکە دەمینێتەوە چوار پۆینت پێنج مۆڵی ئێن ئەی. بی ئار ئەوە چیمان دیتەوە مۆڵی ئێن ئەی بی ئار ئەوە خطوە یەکەم بوو لە خطوەی دووەم دەین بارستەکەی دەبین و بارستە یەکسانە ژمارەی مۆڵ جارانی بارستە مۆڵ ئەو ژمارەی مۆڵی کە دیتەوە لێرە دایبنە یعنی 4.5 مۆڵ لێرە داماننەوە بارستە مۆڵی NABR-ەکە چەند بوو لە پرسیار هەمانە 1 گرام لەسەر مۆڵ مۆڵەکان پێکەوە ڕۆن چوار پۆینت پێنج جارانی سەد و سێ دەکاتە چوار سەد و شەست و سێ پۆینت پێنج گرام گرامی چی NA BR ئەوە جۆری دووەم بوو لە ژمار کاریە کیمیایەکان هیوادارم بە باشی تێگەشت بوون و سوودتان لێ بینی بێت